Tungtumah chuan Irrawaddy lui ka mah tih bungthumna kan luhchilh zir ve leh thung ang a. Chuta a thupui chu Babulon lui ka mah kan thu a, a ni kan tap thin tih a ni a. Bible thu hetah hian thupui atan a rawn hmang a ni a. Kan hriat ta ang khan bung hnihna ah khan chawlh hmangin Pu Than Zinga te kha an khua sialsuk ah an haw tih kan sawi a, chu an chawlh chhung hun chu a lo zo a, an khua atang chuan an sipai tanna hmun ah an chhuk thla leh ta a, an sipai tanna hmun an Headquarter Lucknow an thleng thla a, amaherawh chu Puna lamah tirh an ni nghal a. Puna hi Maharashtra khawpui pakhat a ni a, tunah chuan Pune tiin sawi a ni tawh a. Chutah chuan forty seven Field Ambulance, IAMC, Indian Army Medical Corps an zawm nghal a, rei lo te rei an awm hmain Major Beck McDowell chu a tanpui turin an dah ta nghal a. An hotupa thar hi Scottish mi pahuaisen deuh mai doctor thiam tak a ni a. An awmna forty seven Field Ambulance chu a rawn ho nghal a. Major McDowell Chuan a hmuh phat atangin Pu Thanzinga kha a ngaina em em a, Batman-a a hmang chhun zawm a, Batman an tih chu a mah tanpuitu eh engkima puih bawmtu atan kha McDowell khan a hmang a ni. Puna atang khan Bangalore lamah an putu chuan an thawn leh a, mahse chutah pawh chuan awm rei lovin Middle East lamah doctor an indaih loh avangin Gorkha Rifle Medical Incharge Officer ni turin a pu kha an sawn leh ta a tikhan a nin a zui zel a, chu an kalna lama kal ve tur chuan a hruai ta zel a. Bombay atangin tunah chuan Mumbai an tih tak hi Arabian Sea ah Royal Indian Navy Indolong HMS Windsor hmangin an putu chuan an kal dun leh ta a. Chuan chawn chuanna lawngah chuan Gorkhali sipai engemaw zat an chuang a, Pathan sipai indona pan tur te nen an chuang ho va. Puna leh Bangalore mah Mizoram atanga hla a tih tawh nak a laiin a ai hla tuipui ral pan turin lawng lian pui mai HMS Windsor hmang chuan tuipuiah chuan an tawlh thla ta zel mai a. Chutia lawnga an chuan nah chuan Mizo tu mah enga tia Mizo tawnga han biak tur an awm lo a ni. titi pui tur pawh an awm lo. Kan khua kan thleng leh thei a ngem aw tia inngaihtuah fe tur khawpin an khua atang chuan an kalna kha a hla ta a ni. Tichuan Lawngbathlârah te chuan a lungleng tih ngaihna hre si lo kha a vei tawn sek mai a, a chuanpui ho lah chuan lunglen pawh an hre ve lo emaw tih mai turin lunglen a hnehin Lawng a kal leh Holi Puja a innang a, Holi kan tih chuan vai rawng theh kan tih ang chi kha. Gorkhali sipai ho chu pai hawl leh hup thuk te khelin khatiang khan an hlim em em a. An chuanna lawng chung lamah chuan Indo lai a nih avangin kha an chuanna lawng lian kha British Fighter Spitfire an tih Pahnih khan a veng reng a, uisa thiam an hruai ang mai khan hnung lamah leh hma lamah chu thlawhna chuan a veng a, a thlawh hual reng a ni. Ni engemaw zat an kal hnu chuan Eden lawng kai an thleng ta a, Eden lawng chawlhna hmun ah chuan zan khat an riah hnuin tuipui sen lamah an lut leh ta a, tuipui sen. an luh chuan Sialsuk Pastor Nikhama thusawi a rilruah hmana a hriat tawh kha a lo thar leh a, Bible thu a lo lang uar uar a. Aigupta ram atanga Mosia hova Israel hnam A inhruai chhuah tuma tuipui sen an kan lai te a ngaihtuah neuh neuh a, an chuanna lawng chu Swiss lam panin a tawlh duai duai zel a. Arabian Sea an kal kai lai ai chuan a ral ṭi zawk a ni tih kha hetlai hmun an thlen hi chuan Anmahni vengtuten an ven dan atang khan a hriat theih a ni. Switch chu an thleng ta a, Switch ah chuan an pu tu in an chhuk a, Royal Paratrooper Transit Camp an khaw sa a, hetah hian nili chawlh hahdam nan hun an hmang a, Gaza lam pan in an kal leh a, Gaza ah chuan Australian Armour Corps an lo awm a, Doctor an tlak chham avangin a pu chu rei fak lo pui turin an hotupa Brigadier General John Russ chuan General Eisenhower a hnenah a dil a, chung Australian Armed Corps sipai enkawl tur chuan thla thum dawn lai chu chutlai hmunah chuan an cham ta a ni. Chumi hnuah. An chuan an an dah tumna lam panin, an dah tumna tak tak lam panin Jerusalem an lut ta a, ni thum Jerusalem-ah an cham a. An cham chhung chuan a pu nen Solomona Temple bang la la la chim lo awm chhun, Israel hovina an ngaihsan em em trahna bang Wailing Wall an tih te, Mosolman temple hmingthang Al-Aqsa Mosque an tih, Dome of the Rock an tih te, Masada kulh tlang leh Isua pianna, Church of Nativity te leh Dead Sea, Kama Qumran Puk te an tlawh a. A pu chu a chhuang hle mai a, doctor a nin avang vangin a sipai mi khawp mai a, Gorkha sipai ho phei chuan an ngaisang em em a an sawi pawhin Chahadar Saheb tiin an sawi thin a ni. Ka pu a a tih a hming chuan Christian a ni ve chang chang a, kan sawi ta ang khan Scottish mi a ni a, mahse eng dang mah lungkham hmel pawh kha a pu lo mai a heh em em a, secret zuk tur leh ralkah chauh a ngaihtuah emaw tih mai tur a ni a. Hmeichhe duh bo lo leh zu pawh temchin duh eih lo a ni thung a ni. Jerusalem atang chuan Royal Gorkha awmna Mesopotamia ram tuna Iraq nita lam panin an chhuak leh ta a. Iraq khawpui Baghdad an thlen chuan Royal Gorkha Rifle Battalion Medical Officer Captain Rose chuan a lo hmuak a. Baghdad khawpui dai fêm Baghdad khawpui sîr vêla an awm lai chuan Germany-n Tripoli te Cairo te Beirut lam thleng thlengin kai an tum tih thâwm te an lo hre ta a. Hei hi ram inṭhenawm tê te an awmna ṭanga hla lo tê te a ni a, Egypt tih te. Lebanon tih te a ni a, khami thenawm lawk Iraq-ah an awm a, chu avang chuan an ni lam pawh an inbuatsaih sauh sauh a, a ni telin Nazi German thawm chu a na tial tial a, German thlawhna sipai pawl Luftwaffe an tih leh an teng rual Panzer an tih te chuan ṭan an la thar in, rei lo te chungin Mediterranean Sea pawh an thunun titih ta reng mai a lo ni a. Kubra thliar kar an kaiin German General hming thang tak mai Thlaler Sihal, The Desert Fox, an tih thin General Irwin Rommel-a hote chuan hma an rawn tawn kaw duai duai mai tih report an

An ni British Royal Gorkha Rifle erawh chu Iraq khawpui Basra daia Iraq sipai hote nen an hnu chhiah rih a. Ni khat chu an pu tuin Royal Light Infantry-a a thianpa Lieutenant Colonel Morrison-a kan turin An leng khaw thawng a. An chuanna jeep chu Iraq sipai hmel tha tak hmuihmul sen thung mai hian a khalh a. An tlan vang vang hnu chuan an pu Colonel Morrison a hmun chu an thleng a. Chutia an pu tu te pahnih an inkawm lai chuan Ani chu Iraq sipai driver nen chuan sipai huang chhung cantonment pawn a leng chhuakin Euphrates lui peng Khebar lui an tih lamah te chuan an lo vak vel, an lo tei vel a. A lenpuipa Iraq driver lah chuan English a thiam bawk si lo, vai tawng a thiam bawk si lo. Inbe mumal thei lovin tiang chuan in be em em lovin an leng dun ve ringawt mai a ni a. Chu luipui chu eng lui nge tih pawh a hre chuang lo, han zawt turin Iraq sipai pa nen khan an inbe thei bawk si lo va, chutiang chuan lui kamah chuan an leng satiah ve mai a lo ni a. Chutia an len lai chuan lui kamah chuan English captain pakhat hi a lo ding ve vang vang a, A ni, Pu Thanzinga chuan zah pawh sawi lovin, Ka pu, he lui hi eng nge ni? tiin a han zawt chawt mai a. A ni chuan, Hei hi Euphrates lui peng Kheber lui a nih hi. He lui kam hi a lawm Israel saltang lungleng trahna lui pui chu, tiin a lo hrilhfiah a. Babulon lui kamah te chutah kan hrua a ni kan tap thin. Zion kan ngaihtuahin. Lui laia tuipui suthlah te chuan kan ṭingṭang te kan bang ṭhin, tia Jerusalem ngaia Israel mite an ṭah ngawih ngawihna hmun a lo ni reng mai tih chu sipaipa, English sipaipa chuan an hrilh a. Chutia an inbiak mek lai chuan A pu leh a thianpa Colonel Morrison-a pawh chu a nawn thleng zui ve ta bawk a. Chu lui pui hming min hrilhtu chu Royal Light Infantry Chaplain Pastor Captain Michael Roberts a ni tih ka pu chuan min hrilh zui leh bawk a, a ti a. Tiang chuan an inchibai a, chibai an inbuk hnuhnawh leh lawp lawp a. Ani pawh chuan Kristian hmasa Kan pi leh pu te Alexandrapur thingpui huan an run tuma Winchester an thah thu te, a fanu Mary Winchester an man thu te, British sawrkar Expeditionary Force an rawn tirh atanga Mizoram an rawn awp tak thu te, Tin, chumi hnua missionary an rawn luh tak thu te chu Chaplane hnenah chuan Pu Thanzinga chuan a sawi ve thuai thuai a, a hriat ang ang te. Ani pawh chuan English theologian inchhiar zau tak a lo nih ve avang khan, aah, Chung te chu a hriat thu te. Arthington Mission in a Pathian thuhril tura Sap upa leh pu buanga an tirh thu thlengin a lo hre ve fek mai a ni a. Chung a titi chuan a laka min titlang nel hle a ka ngainat phah takzet a a tih zia hle mai tiin Pu Thanzinga hian a sawi nghe nghe a ni. Tichuan a pu leh a thianpa Colonel. Lieutenant Colonel Morrison-a nen chuan an pathum chuan Rev. Captain Michael Roberts-a puan in lam chu an pan tlang ta a. Israel te Babulon sal tana zarah chu lui chuan a lung a ti leng em em a. A pu te inkawm hlan chuan Khebar lui kamah chuan a va kal leh ngat a, a tul vang pawh ni lovin sawi ve reng reng ah tiin a inbual nghe nghe a ni. Hnuk ulh ṭeuh chungin Israelte sal tan lai hun tur te a suang tawh a. Abrahama nena Pathianin ram a pek Canaan chu ṭanpui mithi avanga luah mumal hman lovin Aigupta lama an tan bosan hnuin Pathian vekin Mosia hmangin chu ram chu luah turin Aigupta aṭang chuan a hruai chhuak leh ta a nih thu te a rilru in a ngaihtuah chhuak uai uai a. Tichuan Josia hovin lung sit takin, lungawi takin an luah a. An chatuan ram tur ang hial an ngaih laiin Babulon lal in Salah a man leh a. Babulon ramah Babulon. hmunah hruaiin an awm leh ta a, mahse chu an ram chu ngaih an ngaih a bang thei si lo. Jerusalem khawpui ṭio hnuah, Jerusalem khawpui eng nge a chhiat vek hnuah buar leh len hling hnim, chi khat a ni a, khatiang chauh an ṭo va, tin sakuh ten an kaw zawlah te an hmang mai mai tawh tih pawh an hai lo Israel mite khan. Mahse, an pi pu chin a an ram a nih avangin Babulon sal a an tan lai te chuan an ngai em em ṭhin a, chu an dinhmun A an din lai chuan he bungthumna thupui ho thupui hi Israel mi tena an tawngtaina thu an cham an lunglen thu an cham chhuahna a ni a. Chu dinhmuna an in din tir an in chan tir chin te khan a ni. Pu Thanzinga pawh chuan lunglen thlak a ti em em a, kum sang tam mual liam hnua Israel fate ang bawkin Babulon lui kamah chuan ka tap fe ta zawih zawih a ni, a ti a ni. He bungthumna hi chumi chungchang a sawina a ni a, a tlangpui ka rawn sawi thuak thuak a. Babulon lui kamah kan thu a ni kan tap thin tih kha a thupuia a rawn hmang hial a ni. Khatlai Middle East, Arab hmun lai vel te, Babulon hmun lai te leh Khat lai Israel hmun hma khutlai hrang hrang an fan lai a, a rilru a awm. Bible thu tiang khan thupuiah rawn hmang chhuak in lungleng takin eng nge ngai hlu tak siin khatlai hmun a a hman chungchang thu kha bungthumnah hian a rawn ziak chhuak A ni. Thu har lutuk a awm hran lovin ka hria a, eng nge maw thu har danglam bik te a awm a nih chuan kan la inhrilhfiah chhun zawm zel dawn nia. Tun atan chuan duhtawk leh phawt ila hun tha tak lo hmang zel ang che u.